Zirlai zawng zawng te chibai ka buk leh vek a che u. Tun tumah hian second unit kan lo tan leh dawn ta a. Zirlai pangana hla atangin kan zir tan ve leh anga. Chutah chuan lam ang ka lo let leh ta e. Tih hla F Rokima phuah In bul kan tan dawn a ni. A hmasahin he hla a to bul tlangpui han sawi hmasa ta ila. He hla hi Sangazakua sawmnga a phuah a ni a. A hla pahnihna, Pu Evrokima hla pahnihna a ni nghe nghe a. Juai Meghalaya khawpui pakhatah kum nga vel Zirlai zirin a thang bo va, a tan chuan rei tak a ni awm e. A zirlai te zir zovin eng thawl takin lungleiah a lo let leh a. Khawpui hulum, khawpui ropui tak mai atanga lo let a nih avangin thingtlang khaw te reuh te an thleng chu Thil tam tak a lo inthlak thleng a, a lo danglam a, lunglenna hlirin a lo hmuak a. Phai ramah a lunglenna a khawl khawm tawh leh a pianpui rilruina a ken tel lunglenna chu he hlah hian a leihbu ta hawk hawk mai niin a lang a. He hlah hi a mawi a, a tha chauh a ni lo va, a lunglen thlak hle a ni tih a hla thu atang te pawh hian kan hre thei awm e. A phuh atanga kum engemaw zat liam hnuah pawh he hla hi a chuai thei lo va, vawiini thleng pawhin Mizo tena hla nalh kan neih te zinga mi a la ni ta zel a ni. Chutiang taka hla ropui leh hla lunglenthlak kan han zir thei tur hi kan vannei takzet a ni. Tichuan, he hla hi chang li a ni a, a chang khatna atang hian han zir tan ta ila. Chang khatna chuan lam ang ka lo let leh ta e. Kha chen sam ang then hnuin, Hei hi maw kan chhim khaw zopui? Tukloh ram ngaw ang ta e. Rual duh ten hrai leng an awi a, tlai khua pawh a ngui zo ta. Chul hnu nun hlui han dawn changin rual duh ngai ka lo tap e, a ti a. Kan sawi ta ang khan a lehkha zirna Juai atangin a rawn let leh ta a, hetah hian lam a rawn tehkhin a. Mizote chu a tlangpuiin kan lam hian Biakinah te Pathian fak a kan lam hian kan kual a, kan bul tanna atangin kan let leh thin a. Khatiang chiah khan ani pawh chhim lama an khawpui atanga juaia a lehkha zir kha a rawn let leh a. E, hun engemaw chen sam ang then hnuin tih a rawn zia chu hmanlai kan pipu teah hian An sam, an hair style hi a lai taka bari an then thin a, chu chu in persan sawi nan te hman a ni thin a. Hetah pawh hian kha chen kum engemaw zat sam ang maia ka inthen tawh hnuin a ti a ni. Tichuan hei hi maw chhim lama kan khawpui kha. a ti a, tuk loh ram vah loh ang maiin a reh ruih mai tiin a rawn sawi a, tin chu baka a rual duh te a kawm thin te a rual pui te khan nupui pasal lo neiin hraileng an awi a, an fa te nen tiang khan chhangchhe bung baw takin an lo khawsa tawh a ni a, tin tlaia ni tla tur te pawh chu a ngui ruai a reh ruih mai hian a hria a, chul hnu an nun hlui an han dawn an han ngaihtuah let te khan ah rualpui ngai khan a tap hial a nih thu a rawn sawi lang a ni. Tichuan chang hnihna chuan Duhthu ai ang ka sam thin a, Mual zakar a len laiin Hei hi maw kan run in ngei kha, chhung kim dar ang kan lenna, Tuan rel lova tual kan chaina, Awm har run an chang zo ta, Lungduhte famro lungmuala, Min ngai lo ten an liam si, tiin a sawi chhunzawm leh a. Chutah chuan Khawpui, Juaia lehkha zira Mual Zakar tih chu hmun hla taka lehkha zira a awm lai khan duh thu ai ang a sam thin. Duh thu a sama eng eng emawni kha a dream thin a ni. Ka haw leh hun chuan chutiang kha tiang chuan tiin duh thu kha a sam thin a ni a. Kan hriat reng tur chu Sangkhazakuaa sawmnga bawr vela phuah a ni avangin khatih hun lai khan telephone te social media te a tha lova chanchin inhrilh pawh zung zung tur khan a har em em a ni. Chuvang chuan Juaia lehkha zir bova kum engemawzat a awm lai khan an khaw chanchin kha a hre lo a ni a. Chutah chuan duh thu te a sâm ṭhîn a, kan khua ka lêt leh hun chuan chutiang kha tiang chuan a ti a, mahse an lêt ta chêng a, hei hi maw kan run in ngei kha, hei hi mi kan chhûng kawkim a, kan chênna ṭhin chhûng kim dâr ang kan lênna, chhûng kawkima kan lênna ṭhin kha a ti mak a ti em em a ni. Tuan rel lova tual kan chaina hnathawh pawh ngaihsak lova thil eng dang mah tih pawh ngaihsak lova kan awmna thin, kan lenna thin kha tunah chuan awm har run a chang zo ta. khawhar in ang mai a ni ta. Hetah hian a sawi lang a, a chhungte zingah pawh khan mitthi lo thi tawh te pawh an awm ni ngei tur a ni a, lungduhte famlu ro lungmuala min ngai lo ten an liam si a ti. A chhungte a hmangaih ngawih ngawih te kha fam ro lungmual a tih chu thlanmuala phumin a amah ngai ve awm lo ang. tak ni awm khan an liam zel mai si a, tiin a kal bohlana thil lo inthlak thleng dan kha a rawn sawi lang a. Tichuan chang thumna chuan aw van Lalpianni champha te a lo her chhuak leh thin a, Zalengin hranglu ang lawm e, leng dang reng an ngai si lo. Hmanah chuan Lenrual duhte nen tlai khua pawh kan var thin a. Tunah erawh ruala lengten run an rem ta hrai duh nen a rawn ti zui a. Hetah hian changthumna chuan a rawn sawi lan leh chu. Van Lalpianni champha Krismas te pawh a lo her chhuak leh thin a, mi zawng zawng te chuan sahrang lu lawm taka an lawm thin ang mai khan. chu Krismas te chu kan lawm thin a ni si a, tu dang mah ngai bik chuang lo khan kan hmang thin a ni a. Tin, hmanah te phei chuan kan thiante nen zan te pawh tum tawiin kan lo tlaivar hial thin a ni a. Mahse, tuna erawh chuan ka rualpuite ka kawm ho thinte khan Nupui fanau neiin mahnia in hrang changin tiang chuan an lo awm hrang ta vek mai si a tiin a khawhar thu a rawn sawi chhuak a. Changlina chuan Huiva Lenthiama changila hlimlai ni ka tawng mahna perh khuang tingtang ri mai pawh hian suihlung a ti leng em mai. Aw khawnge mawinawm tak le Zaivawra suih lungrual zawng nang zawng nun hlui mual liam ta la dam takin aw mang tha le tiin a rawn sawi chhuak leh ta a ni. A lungleng lutuk tihngaihna hre si lo a nun hlui an ngaihtuah a, kohkir a chak a mahse a kokir thei chuang si lo. Tichuan duh thu an sam nawn leh a, huiva sava vahui thlawk delh delh anga thiam ah te hian han chang ve ta ilang, ka hlimna tur te hi ka tawng ve mah na a ti. Tin, Tingtang perh khuang ri te pawh hian ka lung hi a van ti leng thin tak em. Aw khawnge maw in awm tak le? Hlim taka ka zaipui thin ka thian te ho kha. Mahse tihngaihna awm tawh chuang si lo, khatiang lehkha zir tura a chhuah hma a thian a zaipui thin zawng zawng te kha a then chu nupui pasal neiin khaw dangah te an lo awm a, tin, khaw danga awm chiah lo te pawh in hrang changin kawm hleih theih lovin an lo awm tawh bawk si a, tin chu mai ni lovin a thian thenkhat te phei chu fam ro lungmual a tia thlan mualah amah ngai awm lo ang. takin an lo liam zel bawk si a, a lungleng lutuk tingaihna hre lo khan ti ang hian Changlina a rawn sawi chhuak a, sava ah te chang ila ka hlimna tur ka tawng ve mah na le aw, Tingtangri te pawh hian ka lung hi a van ti leng tak em a ti a, a tawp ah phei chuan tingaihna hre lo, nang zawng nun hlui mual liam ta la, a nun hlui zawng zawng a ngaihtuahna awm zawng zawng te kha mual liam a theihnghilh theih a duh a, a tawpah, a tlar tawpah phei chuan dam takin awm ang tha le a ti ngawt mai a ni. Tihngaihna awm chuang lo a nun hlui kha kohkir leh theih a ni si lo a, tiang chuan Pu Ev Rokima hian dam takin a nun hlui ngaihawmna zawng zawng chu a mang tha ta hial a ni. Kha kan zirlai tlangpui chu a ni a, kan sawi tawh ang khan he hla hi hla mawi tak mai, hla lungkuai tak mai a ni a, hemi piah lamah hian a hla thu atanga zir chhuah tur kan neih ang chi te, zir chhuak thei turin thahnem ngai takin uluk takin a bu chhung te pawh hi in lo chhiar zui leh dawn nia, tuna tan chuan kan duh tawk leh phawt ang a, zirlai zawng zawng ten hun tha tak lo hmang zel ang che u.